Chi sawk.
Ma a chi rawh, na deuh in, na deuh in ma a chi te. Na deuh in sawi rawh.

Chuan chaw ei kha mah hian naktuk zing chawhmeh tur ka bawl lawk ang a zing thaw mah ngai lo in naktuk school chawl ania maw vawiin Friday nia Saturday hi chuan rei deuh nguta chawhmeh siam sa vek a thaw hi nuam a tan zanin tlai chawhmeh tur bik chu kan chah a aw tilang. Bawihtei Bawipuii in kawr thar kha lo ti lang teu han ding teu ka rawn zawrh a mi kha nia hei mawi dun an duh ve ve an thlang a Bawipuii kawr hming hming e. Mai khua Mai khua Nau a hi Spider man Lo hawi lai me Spider man Daviana chu kawr var a ni tawp white colour. A thar a nei ve lo a u te chen a thar an nei ui ta thawn ai e mahse balloon thar a nei reng thung tiraw phei maw aw
chuvang chuan a lawm tho tiraw aw tiraw aw tha kan chaw chah thlen hunah chaw kan ei tawp dawn a ni. Mipa hlil pathum awm khawm chu ka zep lo an harh ve a ni. A mawi lai chauh hi kan ti lang thin a, ai han in sual tak tak thin phei hi chu ni bawn thei nia aw. Eih ti suh ti suh ti khan. Chaw kan ei tawh dawn lo ka rul e.

Ama nen rawn bawl a. Ama ka pui a. Chulai chu tilang rawh ti. Hian hei tilang rawh tia hei arsa leh mai an bai a nih hi. Tunah hian Dariat leh Chan ve pel tawh. En ve zel ngai lo. Tukah kan lo lang tawh ang kan lo continue anga twins telepathy test rawn tih kan tum ang nak tukah TV pawh a lang. Tih kan rawn tum ang naktuk ah item chi hrang hrang kan dah ang a, Bawihte leh Bawipuia ai apa chu ti lang hrih lo mai ang. Ai. Engei sawi duh. Engmawii sawi duh. ABC. Aa dah tawh phawt ang. Good night guys ti rawh.

Happy reng hi kan nia. Weekend sa naupang in ruah man tia puitling kan ha thung a. In pawh kan ti fai lo vawiin chu hei kan la hnawk nuai a. Hello.
Kan tho chhuak anga. Hei kan tho chhuak anga chuanin chu dang angin in pawh kan ti fai lo ang vawiin chu kan awm hnawk dawn. Ahee. Ka au ringna.
Hei tunah chuan kan tih tur kan lo ti tawh dawn twin telepathy test ang kha kan rawn nei dawn a. Aw Damian a min lo ti lang lawk a ti leh tawh kha. Chuan one two three ka tih ang a anmahni bula mi hi pakhat ti hial an lo keng ang a an ken kha inang zel em kan lo test ang.

Ai, ka la ti lo, one, two, three! In en oi lo aw, en en tlang thei. Lem tuna one, two, three kan lo ti leh ang. Lem tuna dang kan lo ti leh ang, lo la khawih chu aw. One, two, nau ah en zu, one, two, three! Tilo la en duh ber pakhat, three vat. In ang lo hei chu. Dah tha leh rul a one two three ang lo tunah dang kan ti leh ang one two three aah tunah dang kan lo ti leh ang tunah chuan lem one two three chuan Dang eng nge kan tih leh nga ua. Jelly! Ai, sawi lawk lo tur, sawi lawk lo tur. Jelly ni lo in keng ang tunah chuan. One, two, three, in duh ber pakhat. Ang lo. Tunah chuan. I buai char char. One, two, three. In en tlang thei mi. Thei lo nuar ngat ngat. Tuna a last nan kan ti leh lawk ang aw a u te saw. Aw kan kheh dawn a u te. Misual tawn tawr aw. Last nan tuna one two three pakhat la leh lut. E kha chu cheating a ni a u khawiri hria. Last nan tak tak tuna thil dang pakhat leh one. Chu thi pakhat thil dang a tawk tawh e kha zawng kha ni mai mai ta
in ta vek anin la thei gbp hlum lutuk hei an ei tur keng in weekend te ani bawk a ioc ah kan leng tha vek dawn ni kan va inkhawm nge damian a ve damian i police hi alo ti lo ve rawh

Thla dawnna tunah hian zan dar sawm a ni tawh a, ka inchhep hnawk tawp a hei, ka bungrua rawn thleng ho hi order sa vek a ni tawh a, chuan ka rawn hmawng che a. I ka sneakers bel hawn kha nia maw, ka la zuar lo tihian in ka remmawi ringawt a thla ka la la dawn a nakin a. Chuan thulawm awm dang leh chu ka hmuh rem em chu zanin hian China atanga ka bungraw chah a rawn thleng a China atanga bungraw chah a sumdawn tan tak tak ka tum a ih ka plan chu ka la rawn sawi lem lo vang a mahse ka bungraw chah hmasak ber tunkum atana ka chah hmasak ber a rawn thleng a tunah kan pa in sumo ah a chang mek a hei nghak lel deuh in Damian a nen Damian a pawm mut a hun tawh mahse zanin chu hei a mengrei oi kekawr te ha lova. Tithep loh a. Hei tithep loh. Eng nge sawi tur? Thank you. Nai, please.
Please. Mm. Hei red red medon. All the way from China. Hi, ka hawng chak dawn tuk. Tam lo te ka chah a first order ah chuan. Kan lo hawng ang. Kan hnawk nuai a mahse hei ka model teh hi kan lo la lawk khawmaw tahan ding teh le. Lo hawi teh daih mian. Va han sel lo tak e. In post teh. Post la. Mawi em mai. Oi oi oi. Model hi in duh lutuk a. Oi selo em mai model hi. Han in post teh le. Han post teh aw han thu vel teh all the way from China a ha ani hi hei suk hma in umm mawi hi ka ti chiang a jeans kekawr te hi mawi eee umm selo eee mut a hun tawh si mut chhuak tawh si

Chuvangin zanin ah chuan rawn vlog chhunzawm tawh lo ang, bye bye u, good night vek ule tlai tawh bawk si.